Sasha. Ah, shamwari kanguva ndanonoka shamwari. Ah, time munoita mai muchiita seiko naye vakadzi naye muchitora nguva yakareba kudai. Okay, okay, kumumidza shamwari.

Vanonoka shamwari. I forgot something. Chii chawakanganwa nesa? Chawangori mowani mumba. Na ndakumhanya mhanya sweetheart. Ah, all right Sasha, tiende uri kumidza ndakakumirira. Ah.

Nebe, so unochinja nebia? Ah, zvimwe zvese ndingasiya asi kuita bia rangu shamwari. Oh, zvimwe zvese unosiya. Siya mukadzi uchida bia. Oh, ndokumbirawo ka. Ah, okay. Sorry, ndokumbirawo 20 minutes.

guys ka sezvo chiri chisaturday kana ari kutombofunga zvekutomboenda out tanofunga kutofonera sam ka unkuona sam bhoo but unongoziva kuti padhiri redu inga itina sister holinga haina hatitombokwanisa yo kana usiri kukwanisa haisi presha unokonongosara hako padhiri iri nhau yemari chimbomira kuitaura sha because mari izvozvo zvaisati yapo madhiri emandira kuda kugadzirisa imbomira kundipikisa kana ichitaura handizvii

Aha. Sha, pakaipa. Panzi kuti mungofara munzvimbo chana sister holy muno. Kwavaita sesi. Hawa kukanganisa madhiri edu ava. Makangano rimwe zidhiri rina idhiri futi. Zvakana mari yawandiso sondo kushaya kuti waita sei nayo.

shamari mari totoichengeta kana wangoti imbaa kuchengeta mari kuwedzera marombo akayozoshandiswa muharare tauravo shaa zvamunoita kuda

Sister, sister. Sister kufafata. Ndazorera mabhingalo baba. Aukoziva. Sister Holy. Ah, mimi. Ah, mimi ndimega ndikaona mutaundi mimi. Vamwe wese vatambura ka ima mutamburi pataundi tiri kutokuona i. Yeah, very correct. Come in.

kwakanaka ndoo zvakati unotaura kai baba babingo mumba manje ah. pase pahosi pako kosi kuri bhozvandatondimbokutsikai zvaiti habi

tapindaaiwakasha imi mukamati abofu ka ko mari yaufa tati murume wangu abofa handina munhu aitsvaga mari here wangu aiwasve asi mari haisati yapera kaunozoti ndiri wemari ka saka ndanakwata kakuti mari havasina aiwa mari ichiripo but abofu manje takunyatsokwanisa yesaiwo ajo saka tofanoto celebrate ka

asi wakunditya kana usanditye fifteen aiwa kwete tsana handisi kukutya wobva utoguta kudai

mazono mjani zviko nengosha ah, ndiripotsana ndakangogara kudai sekuona sedambudziko randinaro dambudziko vanoti dambudziko ndiona wakagwinya

manje pane pama kune kwamakamboenda here ngava kumapurisa kana chipatara kuchipatara taenda seiyo mari yakaenda ise baba mumhaanogara achingochema saka pamanje apa imimi muri muri zviita sei imuchienda kubasa ndakavafonera mainini zvakaitika because kuti ndibatanidze zvinhu zvacho nekubasa ndaikwanisa so ndakafonera mainini vakati vanogona svika nhasi manheru kana tumangwana

Muramba uchichema imi muda kuti ndiitwa sei? Chirege kuramba uchingochema murume wangu hanti? Zvinhu zvinoita. Chabatanidza mari toenda kwadoctor. Okay. Aizvangoita.

Oh. Ari nani zvake. Oh, ah, it's okay. Ndiriko, mauya. Ndowanei masvika. akuzodo kuyemerera kani ungomaswaka ifriend yanga anga ichifona ngachitanzora anoda kunyasokuona okay. so, wait, uh...

nzwa chikurupisa zvakaoma iyo mvura mubate nebaba samafamba semene ah, ndizvozvo ndafamba bho hangu kupisa chete kunzwa ndati hakusi kuita kanhai kaoma vari sei mambo mambo ari right zvaungu achitokukwazisai nabamukuru zvimwene ehe ah, vari sei hawo bamukuru hazvinhu zvakatooma shuwa zvamuye musina kumbotarisira zvakaoma maine ndishuwa kuti mhepo yacho inenge ichida kuti munhu unyatsoita sei ha ah, don't worry sisi zvinoita changonamata hmm. wakaoma saka makamboenda kwadoctor kuti vambonotariswa hatisataenda maine Sisi kwenda. Andina kana pekutangira mainini. Even kubasa mari yangu haisati yaita. Saka kuti ndiende nawo kuchipatara bamunini bamukuru venyu ka. Pakaoma. Ah, all right. Zvichaita hazvo. Andina. Mm, ah, ndaneta. Kwenda mati. Ah. ngandiborongedza bag renyu ndiona kuti ndokubikira ichi nditone nzara moziva ndoda zvinonaka ndingode kubikirwa muchekuti uziva nekuda chikafu ehe ndokwedu kaikoko mainini ah, matogona makasika kusvika kwenda Ah, nditori worried kuti ndobatsirwa nani kubika. Hmm, sisi kubikei? Ndine mafriends angu akati ari kuvhizita nhasi kuyozoona bamkurenyu. Alright, ah saka alright. Ndokubatsirai. Anditi. Mm. Azoti mai mukoma wenyu panyaya dzekubika idzo ari slow. Ndoshaya. zvazvitondistresa cheri cheri plus kubika kwacho munogona here mai muchingodyisa kabanguru zvese zvese manje ndauya eya ndatouya tanyarara imi kanoshanda muhotel e tisi totoziva chatokudzidzisai kubika nditone manyu recipes auda kubikira murume wangu sisi handiti tauya kuzobatsirana here panapa

ndikakupa maclients uri kumabata rafu but at the end unaya kwandirobva wanditi ndikuda mari yangu yaya wakashanda ndokupa mari yacho inenge ibva kuti ndakubata maclients rafu

Kompe ah, wangu kasha ah, uri kutambura parupa apa paharare ah, shaye wangu idya izga ha still bo iwe kana ungoti you are off in our games ba bo zvekuti taasafe because tati utotyira kuita mama games toda kwako but usatibvunza kanena wemari because hauna kuita madhirachini perfect way so hatina mari yatokoza huku inangu iri navo imari nangu hatina because maclients aifanira kutipa mari yataikupa vaimabata rafu hatokatowana mari chemwana waikangana vanogona kufamba famba hakwaizi

Rasa pati yayi ine ka trick boys ndakaona iyo munhu angati ayaita bofu murume akaita bofu chama yakuita pati pasi kuti hapana kana tumi iyo inge kucelebrate kuti murume aita bofu wangu vakadzinga vasati daro aiwa paipa pane dhiri pane dhiri rakarongwa sha kana mari dzaiflasha kana ndii

Hausi kuzviona kuti wakura ipapa? Sisi hamusiri mari andidedza panapa moda kunditisa mabasa enyu ake ipi ayo muchichita bamkuru yamhoeta bo. Iwe ndiwe wakundiudza zvekuchita mumba mangu manje. Ungandiudza zvekuchita mumba mangu iwewe. Sisi sorry ba zvamukuita zvakaipa zviri wrong. Nyange zvakaipa ndikuzviitire nini hauna need yekundiudza ukuzvinzwa. Saka imi misisi chiita izvinhu zvenyu musingandipinze nekuti mukaramba muchindipinza mama ndikuvaudza zvamuri kuita. Zvatoramba ndichikupinza zilonghuru mumba mangu. wakura iwawa uone vakomana muroad umu ndomeziro ndimi vanhu vanotitorera varume mimi handisani ndambonza kana zvidaira kana koye mukomana saka imimi ndimune right yekunditsvagira zviva ndine right iyoyo because ndauprotecta murume wangu inini ndiye wandikuprotectasaka urikudei uri kudei une chikwambo chikushandiswa imimi ndimto ine chikwambo mudandipa murume usandipindure unge ndine zera newe uri kuzvinzwa usandipindure unge ndine zera newe Kuzvirwa. Sisi mukangondurova ndadama. Haundikwidzire izwi. Munoti inini muno. Kuzvirwa. Dai raka ndikutaura newe asi taura nechimumwe. Sisi mimi zvamuri kuita chingoni munoti iwe chero. Wanzwa? Sisi mpamenyu but handisi kuzokutererai ndingati. Manje as long uchirara mumba mangu uchidya chikafu chemumba mangu ka. Kana usati wandiratidza mukomana wako handisi kuzorega.

Ah, wakafonera here mai Eh, ndakavafonera Oh, nasekuru ka ya ndakafonera vese Oh, vari kusvika zvarini vari kuuya nhasi vangachitofanira kunge vasvika maybe bhazi ravo radhika ya nekuti ndine nyaya ndoda ku- ndoda kuti ndisheye zvinhu zvangu zvandinazvo ndoda kumbouya muvha place ndimbochinjwa kokugara pamwe ndinganopora saka ndoda kugovanisa zvinhu zvangu ndi hope kana shamwari yangu wakaidaidza one kuti handingazomusiya ipapo bebe wamboti une nyaya woti uda usheya woti kuda kugova ukuda kunyazoita se handikuda kugova zvinhu zvangu uda kufa aiwa kwete haa ndoda kungobva ndoda kungoti ungosara muchirana mabhizinesi angu chete ah, ndorana mabhizinesi ako iwo usipo ika Unongochibatsirawo nekuti hapana help ndikapawo mai vako ndopawo shamwari yangu nekuti sezvo unongoziva kuti inini kuhama dzangu inini hawawanike zviri kumhara ndise pfungwa idzodzo eniwa hazvo mama vagara vari kuuya vanosvika nhasi vese masiku ah, okay aiwa kana vari kuuya tinotenda zvakadai shuwa sure.

Ndinotenda amai nekuuya kwamaita. Ah, ndinotenda sekuru nekuuya kwamaita. Ah, ndinofunga marohwa neana kuti ndakudaidza ini kuchimbidza kudai. Chokwadi pakati pemwedzi pano mukwasha. Aiwa, haa mondiregerera nekukufambisa yamana. nyaya ndakudaidzira yamai nyaya yandakudaidzira isekuru ah, ndiyo nyaya yangu ah, nemudzimai wangu agere pasaidi pangu ah, ndinofunga sekuziva kwamuri kuita imi mukwasha wenyu haaoni haachakwanisa kuita kana mabasa akawanda nekuda kweurema hwandaanawo asi regai nditi Kuona ndinoona amai sekuru, kuona ndinoona. Unorevei iwe? Ah, musa musatya henyu. Eh, regai nditi nyaya iyi yakatangira kumashure. Eh, pane zvakanga zvakuitika zvakaita kuti ndizenge ndava kuita se ndava kususpecta mudzimai wangu. akanga nzira dzaakanga akufamba nadzo amai ah, nzira dzaanga akufamba nadzo sekuru dzakanga dzisisina kuchina munoinzwa here sekuru vanzvadzi baba munoinzwa here nhau iyi iwe chikomana unotondiona unotondiona izvezvi izvi ndinokuona yasi uya umbondibata musoro toni iyi inotyisai asekuru Ah, ah. Nai vahanzvadzi ah, atosumuka kauya ah, ah. akatoya akabataaoko ah, ah, ah. ah, ndisingapedzi nguva pamusoro yamai pamusoro isekuru rega indirondedzere sekutanga kwazvakaita Mumwe wangu agere padhuze neni Kedha ndiye mumwe wevamwe akaita kuti ndigone kuzoziva ndigone kuzobata chokwadi muzuva ranhasi zvagona kutiunganidza kuti tigone kuzoziva chokwadi chandoda kukuudzai ndiye mumwe wangu akandibatsira waitova mukati madzo nyaya idzi ndaizviziva mai kana kutaura asi nekuda kuti mumwe wangu ainge achichema chiti mumba ndine zvandiri kupesana nazvo Iwe uri sahura wepedyo zvewe kana kundiutaurira kana kutaura. Amai, taida kuizvibatira munhu wedu. Munhu wenyu? Pamusoro yamai. Pamusoro yesekuru. Taura kuzo. Ah, regai ndirondedzere ndichiti. Nawi kufamba kwayaita zvakatanga sekushaya mari. Ndakanga ndakushaya mari asi ndichigara nemudzimai wangu ndiye mumwe chete ndizvo zvamai pakushanda here kushaya mari pakushanda here ah, kushaya mari mumba chaimo mataigara pasina mwapinda pasina mwapinda kana mwana pasina mwana hatinei mwana sekuziva kwamunoita yowe saka toitonga sei yakadai ah, matangira aya akaita ndaishaya mari asi mudzimai wangu handina kumutaurira kuti ndaizviona kuti mari handisi kuiona ndaingoti aiwa regai ndinyare sezvo ari mudzimai wangu sezvo tichigara tiri vaviri zvino zvakazoenderera ndobva ndazonotaurawo nemumwe wangu ndobva ndamuonesawo nyaya yangu ndaishunguridzika zvisingaiti amai waitovapo ndaishunguridzika ini amai pamzura amai ini ndindavepo Naiwe Sasha. Zvinotaurawo zvinzi. Ah. Ndingati. Ari kudzipaisha kwa mari zvine manangu. Pamusoro iyi. Regai ndingapedze nguva regai ndirondedzere. Mumwe wangu ndiye wandakanoona keda. Ndiye akandipa plan yekuti ndizoita sezvandakaita kuti ndinyepedzere kuwa sendisingaoni. Ndi kuti ndizonyepera kuva neurema hwandaiti ndinawo hapana vamwe vekumanext door here vaipinda kwashe amai regai ndirondedzere ndichiti mumwe wangu andipa kudaro plani iyoyo ndakaita sekudaro sekureva kwake nekuti mari ndaishaya imbori plani ipi kona ichikoma neusingadudziri sekuru mumwe wangu akandiudza kuti ndinofanira kuita sekunge bofu bofu kuti oh. maizopinda vanhu vaizotirobha isusu ini nemudzimai wangu asi mudzimai wangu haana chaiziva oh. ini ndini ndoga ndaiziziva nemumwe wangu mwari venyasha zvisinei hazvo takaita sekudaro takabudirira nezano redu raitova raitova riri zano amai amai munoona mudzimai agera zvakawanda zvaita zvakawandisa ndizvozvo regai nditaure pamusoro yamai mwana wenyu uyu ndiri eh, panzvimbo yekusaona kwandaita mwana wenyu aiuya nezvikomba asi muzukuru wenyu aiuya nezvikomba pano naive zvitoka kunyepe ndigere ndakatarisa Amai, ini ndakaona nemaziso angu. Iwewe imbonyarara. Chikomba chake ndakachiona. Imbonyarara. Amai, musavhare nyaya, ndida kukutaura nyaya yese zii. Mwana wakazoita sembe wakazoona iwe. I'm sorry sekuru, pamusoro. Ah, mwana wenyu anozvipindurira ndiye ari padhuze pangu. Kana mwana wangu uyu haadaro. ndiri kukumbira ndingotaura mashoko mairi imbonyarara iwewe sekete pamusoro isekuru ataura padhuze pangu anokwanisa kuzvipindurira auya nezvikomba ndakagara pano pano paikumbirwa kuitwa mapati achiitwa ndakagara ndichiona zvese zvaiitika ndaingotiwo ndairwadziwa mumwoyo ndichingochema neshungu asi chandaida ndicho chandazowana nhasi naiwe zvipindurire naiwe kuita vha unge nanga kudaro zvikutoda uzvinzwe here naisekuru ko uyu mwana ari kuchema uyu ichokwadi mama ndakatombonetsana nawo sisi vachinditi nditedzereaida kutomupiwa maiwe pandakamuona panga nechikomba ah. akanditi nyarara ndakanodoroimbonyarara iweoro ndakano ndaida kupiwa maininini ndaida kupiwa mainini

Mufunge ndaiswera nenzara asi ndiye aindipa chikafu. Ndisina kugezeswa ndiye aindigeza mwana wenyu. Ichokwadi amai. Ndichinzwa nyota amai ndiye aindipa mvura. Yesu. Zvimwe zvinhu mashura chaiwo chokwadi. Nhaiwe Sasha. Mama. Iyi nyaya iri kutaurwa iyi uri kuti kudii nayo? Nyaya yekuti iwo ngokunzi zvikomba pano muchiita zvemapati.

Hongu zviripo zvakaitika zvakawanda zvakakukanganisa zvakakurwadza mwoyo. Asi sevanhu tinosvika panguva yatinokwanisa kuti titaurirane tigadzirisane nekuti kumba ukama ndochinhu chakanaka. Handizive kuti ini sasekuru vako chinhu chaungandiudze kana chaungandivimbise chaunoda kuti isusu pamwe chete tive takaumba ukama sepakutanga chingava chii? Sekuru, muzukuru, amai, ah, munguva ino chinditenderai. kuti dai zvaibvira kana zvichibvira muchindinzwisisa nditore mainini shandi ndivo voita mudzimai wangu ah, ah, ah, ah, ah. mashunangu ah, ndafunge ndichitaura kudai vamwe hamungazvinzwisisi rudo rwandakaitirwa namainini shandi vana vangu kava saka iwe uri kureva kuti rudo rwamainini shandi rwakosha zvekusvika pakuvatora kuti vagare imba yangu vana vangu vese ava pamusoro yamai tingarambe tichitaura tingarambe tichinetsana iwewe zvako handifunge kuti tingagarisana ndifunge nekuti zvawakandiitira handifunge kuti ndingakuregerera zvino naye muzukuru zvandati vamwe tichataurirana tichiwirirana pane chimwe chinhu chandingakwanise kuitirana Tichida kuti tiumbe ukama tirambe tichidzora rudo. Zvino isusu tingakwanisi here kuzvipindira pakati pekuti iwewe uchitora amainini? Izvo zvava pakati penyu kuti muwirirane mumwoyo menyu, nekuti isu hatingakwanise kumanikidza kana kuripira mhosva yemumwe. Ko kana iye asingade? Munhu nemunhu ane tarisiro yake uye ane munhu waanoda. Hatidi kubatira mwana achisi kuripa ngozi. Hatinyenyeredzani. Kana amai, handikwanise kutendera zvakadaro. Sekuru hazviite vana vangu vese. Ah, ah. Handizvo zvokutaura kwenyu ndiri kukunza. Asi chandiri kukumbira imvumo yenyu chete kuti yekuti ubve pane mumwe mwana uchienda pane mumwe mwana. Ko nyika yegoti kudiiko? Bhaibheri shoko raMwari rigoti kudiiko? Zvakatenderwa papi? Ah, chokwadi zvakambotenderwa papi pazvakatenderwa kuti ugotora mumwe mwana ukabva pane mumwe mwana wosava nesarudzo futi yekuti wakuda mumwe mwana vari vana vemunhu mumwe chete vanopondana vana ava kana kuurayana vana vangu vese ndinovada zvakafanana mufunga amai mondiregererawo ah, mwana wenyu mukuru handichinei basa ah, ah, naiva ushuri here chamai nasekuru matauriro andaita ndokutaura kwandaita ndikukumbira umvume